Hey, good morning mũndũ wa nyũmba nĩ ũkwenda mũthenya wokĩra rĩ ũkaina ta karwĩmbo keho na kĩndũ mbeinĩte akauga dipre am deeply concerned eh, about my brothers and sisters yani that should be your song when you wake up every morning twagutinda wä makä ire we ta wĩyũria atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩ encourage ũmũthĩ tondũ wa rĩrĩ maũndũ matiagĩraga o rĩmwe maũndũ nĩ matĩkaga time ona bible-inĩ mũndũ ta moses gũtuĩka aik- aikarire gĩthaka-inĩ mĩaka 40 orũraga atekwĩmenya no rĩrĩa ngai amumĩrĩire Mũthuri ũcio nĩ agĩire hinya mũno na nĩ aikarire mĩaka igana rĩa twendi. Na gũtuĩkaga ona ena mĩaka igana rĩa twendi ahanaga hinya wake warĩ ta wa mũndũ youth, you understand? Tondũ Ngai nĩ okire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Rĩu ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, gũtinda ũtaranĩtie, gũtinda ũkĩũrio kũrĩa kĩ, gũtinda ũkĩũrio kũnyua kĩ, atĩrĩrĩ, we nĩ ũrĩ wona nyoni ĩna mũgũnda? Eh? Nĩ ũrĩ wona nyoni ĩkĩrĩma mũgũnda? Kana nyamũ cia gĩthaka? na no irĩaga na ikanyua rä u koguo rä ngwenda kå mwä ra ithuä andå anini kana ithuä agä kå yå eh, andå arä a marathå kå ma marokä ra marateng'erania na muturire marateng'erania na mamirioni na mirioni icio ona waciona ũrathiĩ ũgacitiga bengi ciothe nĩ ũkwenda ũkamenya it all comes down to a daily meal koguo no gikorwo i billion yo kuri irio thani ino imwe koguo ri ugikorwo na thani ithatu ri tiga uti tiga uciga fridge igiage magunyo gaira mundu ucio ngi tondu nake rucio ni agakorwo na ingi na gaira mundu ngi yani uria turauga ni atiriri mucumaa waku ungiakiria mundu ngi tawa ri mucumaa waku ti ati eh, ukuona hanini you understand when you light somebody's else candle Yours does not go out. Ũrĩa gũkũgĩa nĩ ũtheri mũingĩ gũkũgĩa around you. Ta rĩu nĩndĩraririkanio Bible-inĩ eh, ĩtagwo Nehemaya. He mũthuri he mũthuri wakaga wetagwo Nehemaya wakaga rũthingo Jerusalem. Rĩu rĩ rĩrĩa erire arata ake nĩ araka rũthingo rũu rĩ andũ aingĩ mũno nĩ mamũthekereire akĩmũragia rĩu we ũngĩruta resources ta icio kũ ũkũruta hinya ta ũcio kũ wa gwaka rũthingo ta rũu makĩmũthekerera mũno nowe ndakuire ngoro anjirie kũgĩra kamahiga kamwe kamwe akĩanjia gwaka pole pole pole pole nwanyita rĩu rĩrĩa andũ amonire rũthingo nĩ rũrakĩkarĩ nĩ maiguire ũiru mũno makoiga iya mũndũ ũyũ ndagũkĩgĩa ngumo rĩu ona makĩanjia kũmũsabotage Makĩanjia haro itarathira. Rĩu mũthuri ũyũ rĩ akaga rũthingo na guoko kũmwe kwa, kwa right naguo gũkũ kũngĩ kwa ũmotho rĩ akarũa na andũ aya no ũrĩa kwahanire nĩ atĩrĩrĩ nĩ arĩkirie rũthingo rũrĩa na andũ arĩa magĩconoka koguo we rĩ we ona ũngĩtinda ũgĩikĩrio mahiga andũ matinde magĩkuonera andũ magĩkwĩraga atĩ hĩ we ndũkũhota we wĩyũmĩrĩrie hana kanyoni keho wa ngarĩ mathai aragia ũhoro wako getagwo the hemming bird he hĩndĩ ĩmwe kũndũ kũmwe kwahĩire mwaki rĩrĩa kwahĩire rĩ kanyoni rĩ gakĩrigwo nĩ atĩa kangĩteithĩrĩria gakira nyamå ici ingä tå tithie tå kahorie mwaki ikiuga ä hä ithuä tå tangä kä hota mwaki å rä a nä må nene må no no kanyoni å rä a gekire gathiaga gagatahia maĩ na mũkanye gagoka gaitĩrĩria ka drop kamwe kamwe yani wake up and do what you can no ukorwo ndũkũhoria mwaki no nĩ ũndũ wa kwĩĩtĩkia your faith na ciĩko icio ciaku weka mũthenya wa ũmũthĩ to korwo we nĩwe kĩhonia to korwo we nĩwe ũnyitĩte cabi nĩwanyita tondũ wa rĩrĩ Ona hau ũkinyĩte ũmũthĩ, ũkinyĩtio nĩ ũndũ wa your faith, nĩ ũndũ wa wĩtĩkio waku. Nĩkĩo ũgũthiĩ ũingĩre matatũ ona ũtoĩ ndereba ũcio a train ĩirwo kũ, nĩkĩo ũgũikara nyũmba ũtoĩ bundi kũrĩa a train ĩirwo. No wĩna faith na bundi ũrĩkũ ũcio? Rĩu nawe ta gĩa na faith na Ngai, na ũreke andũ arĩa angĩ makuona-rĩ, makona faith. na ũgerie gũteithia mũndũ ũcio ũngĩ. Cheers! Niĩ njĩtagwo John Motivator Ndũng'ũ. Nĩ tũikare nĩ tũheanĩte hinya tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩheana. My number is 0722 733 882. Cheers na ũtindie wega.